Allah Tebaraka we Teala we Tekaddes hemmäňiziň taat-u ybadatlaryňyzy, salyh amallaryňyzy, Allah üçin oturyşyklaryňyz, dost-dostuň elinden tutmagyňyz, duaýy haýyrlygyňyz lutf-u keremi bilen kabul edip-de, hemmäňize, il-gün içerigiňiz, dost-ýaryňyz, kowmy-hyşyňyz, ene-ataňyz, ogul-gyzyňyz, Dünýä ahyr saadet gönenmek ýüze aklyk bersin inşallah. Gözümiziň nury başymyzyň täji Serdar we serwere alem bolan behter we mehter bolan Muhammedi Mustafa Rasulullah sallallahu aleýhi we sellemiň geçen hepdelerde 40 ýaşa gelip

Eý, patuwa dolanyp ýatan Resulullah, tur, indi ýatmaly wagt geçdi, indi älem-jahan, bitin ýeriň insalla, mahlukatla seni gözleşüweti, tamam garaňkylykla seň zähmetiňi we seň yhlasyňy we seň ýortmaňy gözleşüweti, Hudaý üçin daýaw dur-da, Hudaý üçin kynçylyklarda sabr et diýip, aýat inende, Mübärek Resulullah jan sallallahu aleýhi wesellem, elbetde, özüniň, bütin ynsanlara iberilendigini ýagşy aňyp, ýagşy bilip, mutmain bolup, el-aýagyny çermäp, bütin dünýede bar wagtyna çeli gije-gündiz pikriş insanda bolup, zähmet çekip gidipdir, Allahtagala kyýamatda iň bir olukon dereje bar diýipdir pygambarymyz, oň adyna wesile diýilýär. Iň şony Hudaý Taala birje nefere men berjek diýipdir. Resulullah jan aýdypdyr, Siz doga ediň, şo wesiläni maňa bersin diýip. Her kim doga etse, Hudaýa şu wesiläni Resulullah Muhammet sallallahu aleýhi weselem ber şony diýip doga etse, men pygamber kyýamatda elinden tutaýyn diýipdir.

O hem aýdypdyr, Eý, Hadyja, Allah Tagala meni Resulullah boldum men diýipdir. Hudaý Tagala meni ynsanlara iberipdir, ýaňky aýatda indi diýipdir. Hezreti Hadyja, Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enneke abduhu we rasuluh, Men şahadat berýän, Bir Allahe Züljelala ybadat edilmegi we sen Resulullah hak pygambar sen diýip musulman bolupdyr, iman getiripdir. Deslapky iman getiren zenanalardan Hezreti Hadije boldy. Öwwelin mü'mine musulman zenana. Oham ozal atasynyň, dädesiniň terbiýetiniň eteginde ýaşap ýören gyzlary. Hezreti Zeýnep, hezreti Rukaýýa, hezreti Ummu Külsum we hezreti Fatyma-da üç ýaş, dört ýaşyň içindemişdir. Bula-da hezreti Hadije eneleri näzirek akylly, näzire düşümli eneleri, dädeleri-de Resulullah janyň özi, bula-da şu owwelin iman getirenleň içinde. Oňham Resulullah sallallahu aleýhi we sellem öz ogly ýanak bolup ýaşap, özüniň gujagynda we öýünde ýaşap beren kim boldy? Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh, Ana Medinetul ilmi we Aliyun babuha diýilen adam. Resulullah jan Hezreti Alyden çürim aýdypdyr, Men ylym şäheridirin, Hezreti Aly ylym şäheriniň gafsydyr diýipdir. Her kime ylym gerek bolsa gafdan girmeli bolar diýipdir. Men ylym şäheridirin we Hezreti Aly ylym şäheriň gapysydyr. Ylmyň içine girjek adam gapyň içinden girsin, Hezreti Alyň üstünden gelmeli bolar, ylym gerek adam. Şeýle bir Resulullah janyň gujagynda, Resulullah janyň ogly ýanak bolup terbiýesinde ýaşap, on ýaşa ýetende, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Hezreti Alyýe-de aýdypdyr, Meni Allah Taala älem jahana Resul edip iberdi diýip, Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh on ýaşyň döwreginde, Ol, Murtaza razyýallahu anh-da mu'min, musulman, bolup kelime-i şahadat aýdypdyr. Ol, Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh-yky soňralarda Resulullah jany kafyrlaryň öldürjek gijesinde näp pygambar janyň özüniň düşeginde ýatyp, Resulullah janyň ýaşyl malafasynyň içinde, ki oň içinde nagadar Kur'an-la indi, nagadar wahyy-la indi, şoňa dolanşyp, Şo yftihara ýeten Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh şo-da on ýaşynda musulman bolupdyr. Hezreti Fatymeýi Zähra razyýallahu anhäň-de adamsy bolupdyr, Resulullah janyň damady boljak adam. Ýene-de Pygambarymyzyň öýünde ýortawul bolup hyzmat edip beren Zeýd ibn Harysa diýen, Kurany Kerimde Resulullah janyň sahabalarynyň birje neferiň ady bar. Kurany Kerimde Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň şägirtleriniň, sahabalarynyň birje neferiň ady bar. O-da kim? Zeýd diýen sahaba. Felemma kaza Zeýdun minha watara. Metni Kurany Kerim. Kurany Kerimde Zeýd bar, o-da Resulullah janyň hytmatkärimişdi, ýortagylymyşdy. Birje şoň ady bar sahabalaň içinde. O hem Zeýde de aýdypdyr, Eý, Zeýd, eý, gullukçy, eý, hytmat edip beren, Allah Tagala meni älem-jahana Rasul edip iberdi diýende Zeýd ibn Harysa, ki Kurany Kerimde tek bir şo sahabaň ady bar, o-da mü'min musulman bolup kelime-i şahadat aýdypdyr. O hem Pygambarymyz. Şol günüň içinde, şol pygamberlik berilen gününde haşyla, hezreti Hadija, Resulullah janyň gyzlary, öz gujagynda ýaşap beren Aly Murtaza razyýallahu anh, hytmatkäri bolan Zeýd we ozaldan we täzelikde we hemişe dünýe we ahyratda dosty bolan Ebu Bekri Syddyk razyýallahu anh, Ebu Bekri Syddyk razyýallahu anh ki, ozaldan Resulullah janyň dosty we ýoldaşy, We Pygamberjana soňralarda enşalla gürrüňi geler, Mekkeýi Mükerremede garyň köwügiň içinde ýoldaşy, tä Medineýi Münewwerege barýança, öwünden-yzyndan habardar bolup, sagyndan-solundan aýlanyp ýoldaş bolup Medinäge barýança bile hijret eden adam we Resulullahjandan näme habar bolsa dogrudyr. Näme zat eşitse, dogrudyr. Pygambarymyz näme aýtsa, dogrudyr. Ýa, meselem, soňralarda Ebu Bekir Sytdyga aýtýanmyşdykle, Eý, seň Muhammet dostuň näme diýýär? Palan zat diýýär diýenlerine, Muhammet aýtsa, dogrudyr. Şu näme pygambarymyz diýse, dogrudyr, dogrudyr diýensoň, oň adyna näme dakypdyrlar? Sytdyk dakypdyrlar. Sytdyk diýdigi, Resululla jan näme aýtsa, kütgürmäni, tewakkuf etmän, dogrudyr. Resulullah aýdan bolsa dogrudyr. Şi zol şeý diýip duransoň, oň adyna Syddyk dakypdyrlar. Ebu Bekre Syddyk razyýallahu anh. Ine bir-de şo günüň içinde ilki adamlaryň içinde owwelin musulman bolup, Resulullah jana arka bolanlaryň biri. Pygambarymyz sallallahu aleýhi wesellem hezreti Ebu Bekre Syddyga owwel sataşanda şuny aýdypdyr. Indi şol. Özüniň pygamberdigini aýtjak bolanda, Ýa Eba Bekr! Inni Rasulullahi we Nebiyuhu, ba'asani li'ubelliga risalatahu we ed'uke ilallahi wahdahu la şerike leh. Eý, Eba Bekr! Meni Allah Taala älem-jahana pygamber edip iberdi we seni-de çagyrýan, gel Hudaýa ybadat etmege, Hudaýdan gaýryga ybadat etme. Sen Allah Taalaň gullugyny ýerine ýetirseň we Allah Taalaň ybadat etmegine maňa-da kömekçi bol diýipdir.

Pygamberimiz aýdýa, Şundan beýläk men bir adamy dine çagyrmadym, meger çagyrsam-da, Ä, şeýlemi? Bir göreýli, bir näjire bolýa, bir kütkürdi diýipdir. Birje Ebu Bekri Syddyk kütkürmedi diýipdir. Men şoňa pygambar boldum diýip aýdamda, şo lehzede, Dogrudyr, hakdyr, iman getirýän diýip aýtdy. Tekrar edeýin, Mä da'awtu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwatun we taraddudun we nazar, illa Aba Bakr. Her kimi men dine çagyramda, bir kütkürdi diýipdir. E, näjire olarka? Bir göreýin-de, bir pikir edeýin-de, bir oýlanaýyn-da diýdi. Birje Ebu Bekr Sytdyk diýmedi, dogrudyr diýip derrew imanyň içine girdi. Hulasa şulaň hemmesi bir günüň içinde mümin musulman Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem indi pygamberliklerini älem jahana ýetirip başlady. Ebu Bekr Siddik razyýallahu anh Resulullaha jany aýtypdyr, Men inşalla janym ba wagtyna çeli kömekçi bolaryn saňa diýipdir. Derrew ýakyn dosty Hezreti Osmany Zün-Nureýn razyýallahu anhyň ýanyna barypdyr. Hezreti Osman, Resulullaha janyň iki gyzy bilen izdiwaç eden adam. Hezreti Rugaýýe, Hezreti Ummu Külsum ikisiniň-de adamsy.

Hezreti Osman ýeke özi aýdýar, Mä zeneýtu fil jahiliýeti wal islami gattu, wallahi, Hezreti Osman ýeke aýdýar, Hudaý bilen gasam bolsun diýipdir, Pygambarymyza pygambarlyk berilmäkä-de men zyna eden näderin, pygambarlyk berilip musulman bolandan soňram-da zyna eden näderin, ömrümde kafyrlyk, Häzir kafyrlyk dünýäni alan wagtynda, häzir musulmançylyk gelmäkä, Resulullah jana pygamberlik berilmäkäde men zyna eden nädirin we Resulullah jan pygamberlik berilip musulman bolamdan soňramda zyna eden nädirin diýen adam inhe bide Ebu Bekr Siddik baryp maňa aýdypdyr, hezreti Osman-da şo muga otuz dört ýaşynda, Ebu Bekr Siddik-de otuz sekiz ýaşynda. Eý jowan dostlar! Eý ýaşdaş dostlar! Altmyş ýaşyndaky adamlar däl-hä! Togsan ýaşyndaky adamla dähä. Oňam hezreti Osman, razyýallahu anh, oňa Abu Bekri Sytdyk sataşypdyr baryp. Oňam aýdypdyr, Ýa Osman, sen bir düşümli adam, sen bir akylly adam, sen bir mert adam, sen bir hakyň yzynda gezip ýören adam diýipdir. Aw, gulak asyň. Dostuňyzy dine çagyrmany öwreniň. Gör, Abu Bekri Sytdyk hezreti Osmana aýdan sesini gözle. Bir sagat, iki sagatlap kellesini çişirip gürrüň aýtmandyr. Dört-bäş keleme aýdypdyr. Eý, Osman, sen bir düşümli adam, diýipdir. Obaň azaşyp börenini gör, diýipdir. Butuň daşyndan, daşyň daşyndan aýlanyp börenligini gör, diýipdir. Şuňa kelläň dogry diýýämi, batyl diýýämi? diýipdir. Hezreti Osman aýdypdyr. Kelläm asyl kabul etmeýär, diýipdir, şu milletiň gezip berşini.

Bir ýanynda bar-da gör, näme diýýä, Kurany Kerim Allahtagala iberdi, eşit-de gör diýipdir, näzire maslahat diýipdir. Hezreti Osman bolýa gowy zat diýipdir. Oňam Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem Hezreti Osman sataşýa. Oňam Rasulullah jan aýdýa, Ýa Osman, Ejibillaha tebaraka we taala. Eý Osman, Allahtagalaň diýeninde bol. Eger Allahtagalaň diýeninde bolsaň Hudaýtagala jennet berjek. Fe inni Rasulullah ileýke we ila jemi'il halk. Allah Tagala meni hem saňa iberdi we hem älem-jahana iberdi. Sen şu mahaldan iman getir, gönenärsiň, eý, Osman! diýipdir Resulullah jan. Hezreti Osman aýdýar, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem şo kefi aýdanda, özüm saklabilmedim, hut-bu-hut agzyma geldi, Eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden Resulullah! Men kasam içýän we şahadat berýän bir Allah Hezüljelal, bir Päk Subhanu Kuddus bolan Päk Allaga bir iman getirmeli Rabbym Allah diýip we sen Resulullah sen diýip sen iman getirdim diýip Ine bide owwelin musulman bolanlardan boldy. Oham Hezreti Osman aýdypdyr, ýa Resulallah diýipdir. Men özüm täze Şamdan Suriýadan geldim diýipdir. Hezreti Osman olakan täjir adamda. Täze Şam tarapdan geldim, ýolda ýatydyk, diýipdir. Ýatykak bir biri gygyrdy, Eý, ýatan adamlar, turaweriň! Fe inne Ahmede kad haraja bi Mekketel Mukarreme fe kadimna fe semi'na bik, ýa Resulallah! Ýolda gygyrdylar, Eý, ýatan adamlar, ýetiň, Mekkede Ahmediň, Muhammedur Resulullah, çykdy şu mahal, diýipdir. Indi perişdedir, jyndyr, ýa bir alym adamdyr, bir ýehudi-mesihileň alymydyr, her kim bolsa. Şu mahal Ahmet çykdy. Ýetiň, ýatmaň bu mahal diýdi. We näme habar diýip geldim. Gelemde Ebu Bekr Sytdyk seni aýtdy diýipdir. Ýolda-da eşitdim şu gürrüňi diýipdir. Hulasa, öwwelin musulman bolanlardan Ebu Bekr Sytdykdan soňram Hezreti Osman razyýallahu anh, Hezreti Aly Murtaza razyýallahu anh çagalaň içinde, ulkan adamlaň içinde Ebu Bekr Sytdyk, zenanalaň içinde Hadijetul Kubra we Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň gyzlary boldy. Hum, indi dördülenji, bäşilenji musulman boljak Sa'd ibn Abi Waqqas razyýallahu anh. On ýedi ýaşyndaky oglan. Eý, jowan dostlar! Eý, ýigrimi bäş ýaşyndaky oglanlar! Eý, otuz ýaşyndaky dostlar! On ýedi ýaşyndaky oglan Sa'd ibn Abi Waqqas iki üç mahal musulman bolýar. Soňralarda gelip gadym Fars imperatory Farsy ýykyp, Musulman edip, Husrew Perwiziň gasyrynyň içine girip, Hudaýa şükür diýip sekiz rekat namaz okaýan adam. Haçanky musulman bolan adam? Ol awwelin musulman bolanlardan. Bäşilenji, altylenji nefer musulman bolan oglan. Näçe ýaşynda? On ýedi ýaşynda. Resulullah janyň terbiýesiniň eteginde ýaşap, Resulullah janyň terbiýesiniň eteginde şägirt bolan adam, soňralarda gelip, Gadym Fars imperatoryýe Farsy aýryp, yslam edip, ýurdumyzy, watanymyzy yslama geçirip, baryp Hosrow Perwiziň gasyrynyň içinde Hudaýa şükür diýip sekiz rekat namaz okaýan sahaba, razyýallahu anh. Ol Sa'd ibn Abi Wakkas, razyýallahu anh, aýtýar, On ýedi ýaşymda, şo günlerde musulman bolmagymdan üç gün önçäk diş gördüm diýýär. Dişimde Ke'anni fi zulmeh. Dişimde gyp-garaňky ýerde dün Heý, zat görünen-a! Sukut! Garaňky! Şeýtdirip aldyrap dukam, gorkup dukam, birden-de bir Aý ýalpyllady geladi, bir Aý dogan ýanak bolady. Onsoň, Weý, ýagtylyk bar diýdim. Görsem, menden öwünçäk şu Aýyň ýagtysyna gaşyn Ebu Bekri Sytdyk barypdyr, Zeýd barypdyr, onsoň, Aly Murtaza barypdyr, ýaňky musulman bolanlar-ha. Kä'nni es'eluhum meten teheýtum ilâ hâhunâ, qalû es-sâ'a. Oňam men şu diýşimde soradym, Eý, siz haçan geldiňiz bi Aýyň ýagtysynyň etegine diýdim. Resulullah janyň nury, Resulullah janyň aýlygy-da o. Siz bi ýagtylyga haçan geldiňiz diýip soradym. Oňam Ebu Bekri Siddik, Aly Murtaza, Zeýd ibn Harise, ol aýdypdyrlar, Biz-de ýaňja geldik diýipdir, täze geldik Aýyň etegine diýipdir. Oňa şondan üç gün soňra Abu Bekr Siddik razyýallahu anh maňa sataşdy. Resulullah janyň hut özüniň huzuryna baryp, öz ýanjagynda oturyp kelime-i şahadat aýdyp musulman bolýa bide. Razyýallahu anh bide Abu Bekr Siddigiň bir miwelaryndan boldy, on ýedi ýaşynda Sa'd ibn Abi Wakkas we hezreti Osmanyň-da musulman bolmagyna sebep boldy.

Abdurrahman ibn Awf otuz ýaş, häzir elli-altmyş ýaşdan nädersiňiz-hä ýaşyň içinde. Hemmesi Resulullah jandan ýaşlar kiçi adamlar. Bular-da irden musulman bolanlardan. Oňa Abu Bekr Siddik razyýallahu anh Resulullah jana öz dostlaryndan diýen nedajaklardan musulman bolmagyna sebep bolup, öýüne baryp, öýündäkileri-de musulman edipdir. Hanabadasy-da bitin mu'mine musulman bolundy. Geliň indi Resulullah janyň bu gürrüňden ders alaýlyň. Ýöne kyssa bolup geçirmäliň. Hak hekaýat. Hak hekaýatly sebit bolupdyr sen men ders alarys ýaly. Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň mübärek öýi, mübärek hanabadasy awwelin hanabada musulman boldy. Hezreti Hadija dört gyzy, ogly ýanak bolup ýaşap ýören Hezreti Ali Murtaza razyýallahu anh gullukçysy bütin hanabada, awwelin hanabada musulman. Şo günlerde Mekge-i Mükerremäň döwregine Resulullajan gezipbäkä, Jibril perişde gelipdir. Ýa Resulalla bärik gel diýipdir. Oham bir ýeri bula urupdyr, bir peşiýen ýanak gazyýan ýaly edipdir Jibril perişde, oham bir çeşme suwja çykypdyr. Meni gözle diýipdir Jibril perişde. Oham Jibril perişde şo taýdan haw lukmanjyk dehret kylypdyr. Ony Pygambarymyz sallallahu aleýhi wesellem-de gözläpdi, Awwelin indi dehret öwredipdi. O hem Pygambarymyza indi sen dehret kyl men görjek diýipdir. Ondan öwrenenden soňram Jibril perişdäň dehretini görenden soňram Resulullah jan-da şu çeşmeden dehret kylypdyr. O hem Jibril perişde aýdypdyr, meni gözle diýipdir, men indi namaz okaýjak diýipdir. Allah Taala bendigini izhar etjek diýipdir. Hem iki reket namaz okypdyr. Indi sen-de şeýtde iki reket namaz okaý diýipdir. Oňa Resulullah jan iki rekat namaz okypdyr, oňa Jibril perişde gidipdir. Indi Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Jibril perişde Perişdeleň iň ulusy, iň derejesi ulakanysy, tamam pygamberlere getirip wahyy getiren perişde, tamam perişdelerden derejesi uly perişde, şondan gelen zat behterin nur, behterin hidaýat, behterin sowgat, päk Allahdan gelen zat, deslap kime täwil bermeli indi şony? Deslap, baryp hezreti Hadijäň ýanyna barypdyr. Eý, Hadije diýipdir, Jibril perişde maňa dehnet öwretdi diýipdir. Ine diýipdir, şijri diýipdir. Elini ýuwupdyr, ýüzüni ýuwupdyr, aýagyny ýuwupdyr, mesh edipdir. Oňam hezreti Hadije, Sen-de dehnet kyl diýipdir Hadijäge. Oňam hezreti Hadije, Mü'min musulmanlaryň içinde öweliň dehnet kylan adam enemiz Hadije razyýallahu anha. Eý, berekella Hadije, bu gönenmäň näme sen? Öwwelin gahry kylan şol Resulullah jandan soňra. Oham iki rekat namaz okypdyr. Hezreti Hadijah diýipdir, sen de bir iki rekat namaz oky diýipdir. Oham Hezreti Hadijada iki rekat namaz okypdyr. Oham Resulullah jan sallallahu aleýhi we sellem ol dereleň arasyna, daglaň arasynda baryp namaz okyýan diýipdir. Oňa birniçe rowaýatlarda gelipdir, On ýaşyndaky hezreti Aly razyýallahu anha yzyna düşüp giderdi, şol dag-dereleriň arasynda ogrynça bukunypjyk namaz okaýardylar. Oňa hezreti Aly murtaza razyýallahu anha Resulullah jandan namaz öwrenip, şo wagt namaz okaýardy, oňam gün ýaşanda ýuwaşjaçykdan öýe gelerdiler diýýär. Ine ders almaly zat, Aýa pygambarymyza pygambarlyk berilende, eý öýlenen dostlar! Eý müteähhil hajy dädeler, müteähhil agalar, müteähhil ýaş kiçi ýaşulular! Resulullajana pygamberlik berilende ýa dehret öwrenende, namazy öwrenende, Men häni göreýin, muny haýsy patyşa akbar deslap öwredeýin diýdimi? Haýsy kethudaň ýana baraýyn diýdimi? Haýsy bir maly-kän adamyň ýana baraýyn diýdimi? Haýsy bir garyp maly ýok adama baraýyn diýdimi? Haýsy mejlise baryp gygyraýyn diýdimi? Haýsy bir üýşmelige, agşam ýa gündiz oturyşyga baraýyn diýdimi? Ýok. Deslap Hatyjaň ýana barypdyr. Bizlerden çürim ders-a Resulullah jan. Allah Taala Resulullah jany bize ders edip iberipdir. O-da haýsy zamanda? Taryh okaýan dostlar, sowatly dostlar, Resulalla janyň zamanynda zenanany ynsan hesap edilmeýänmişdik. Hatda şu mahal-da bar, birniçe mesihileriň kenisalarynda zenana ynsan dä diýýärler. Resulalla jany özi pygamberlik berlip, namazyny öwwel Hadijäge öwredip otyr. Enemiz Hadijäge. Näzirek bir togar adamla, näzirek betbahti bilen, näzire ýüzi garalyk bilen, näzire agzy gyşarman aýtmaly, Yslam dini zenana ähemmiýet bermäni. Ne beýle bir, ne bela biabraýlyk kepbe. Resulullah jany göre ýetişene. Men muny deslap, Kaýsy patyşak öwredeýin, kimiň ýanyna gygyryň, Käbäň ýanyna gygyryň, haýsy daga çykyp gygyryň diýmändir, gelip Hadijä öwresipdir namazy. Özüniň zenanasyna. O zamanda zenana irs ýok, miras ýok. Heýwan ýanyk edip satylýan wagtynda şu zamanda-da özüňiz görýänsiňiz, bir towar dinden daş adamla, dinden daş adamla diniň nurunda, Allajanyň rahmatynda, Allahtagalaň hidaýatynda, Allahtagalaň berekedinde ýaşamaýan adamla zenanany gurjak ýaly edip ondan-oňa, o pasykdan o pasyga, o pajyrdan o pajyra, o betbagtdan o betbagtyň eline geçirip, pakat ýöne hoşgüzar aýyndan çilim gurjak ýaly edip aňryk-bärik satyp geçirmeýälim.

Görýänsiňiz, zenanaga ynsanyýet keramaty berýän däldirler. Men muň üstünde bireme dureýin gürrüň üstünde. Ulukan mesele. Zenanaga şerefi ynsanyýet berýän däldirler dinden daş adamlar. Dindir zenanaga şerefi ynsanyýet. Hudaýdan gelen keramaty zenanaga berýändir.

Emma Rasulullah jan deslap hormat goýan sallallahu aleýhi wesellem Rasulullah jan hormat goýup otyr. Baryp Hadijä öwretipdir deslap. Bize olakan ders, belki älem jahana ders zenana hormat goýupdyr. Behterin hormat näme? Behterin hormat Allah Tagaladan gelen nury, Allah Tagaladan gelen hidaýaty, Allah Tagaladan gelen berekedi baryp täbil bermekdir.

Maňa aýt, men özüm sorap gelip öwrenerin diýmeli. Wezipesidir ärleň. Wezipämiz hemmämiziň. Resulla jany görüň, dehret namaz musulmanlaň içinde ak wagt geçip barýa. Musulmanlaň içinde äwelin namaz okaýan musulman hezreti Hadija. Öwrülip öwrülip durubermeli. Hudaý işini öwrüläp oturmaly şun daň atýança baş ugruny aýdyp bermeliler. Nat ol okan ders bar muň içinde. Hulasa biziň-de wezipämiz Resulla jandan ders almaly. Haramzatlary düşündirmeli. Diliň bilen aýdylýan haramzatlar gybat, töhmet, şugullyk, kepgezdirmek, edilýän işlerden gözüň günälerini, gulagyň günälerini, el-aýagyň günälerini, günä, ýagny näme? Ýagny Allahutagalaň haram eden zady, ýagny Allahutagalaň länet eden zady, ýagny Allahutagala berekedini, nuruny, rahmatyny, ryzaýatyny, hoşlugyny goýmadyk zadyny düşündirmek biziň wezipemizdir. Hulasa, zenanalarymyz amanat, üstünde wagt güýmemäýin, kyýamat gününde zenanalarymyz ýakamyza tutjak, eger terbiýesinde kütahy ýetsek. Şonda dilimiz uzyn bolsun, Jan Allam, elimden gelenim etdim, bilen zadym öwretdim, sorag-piş gelse-de men sorap berdim, bilen janlaryna dünýe-ahyrlaryna-da doga etdim, Hudaýa elimden gelenimi etdim diýip gaýgysyz aýdarys ýaly, Bolaýlyň Hudaý üçin nesihat diýip aýtýan. Emma öýlenmedik dostlardan üçin-de bir gysgajyk aýdaýyn, gerçi meň wagtym-da geçip barýar. Pygambarymyz aýdypdyr, Ýatakda, gulak asyň öýlenmedik dostlar, sygyr ýatak, goýun ýatak, mal ýatakda ýaşyllapjyk owadan ot çykýandyr diýipdir. Şol biderek gyzlaň mysalydyr diýipdir. Owadan gyzla bardyr, ýaşyllap durandyr-la, emmä ýatagy kesifdir diýipdir. Kim beýtdirip Resulallajaňky ýaly düşündirip biler, sallallahu aleýhi wesellem? Edip aýdyşyn gözle, ýatakda ýaşyllap owadanja çykýan otla bardyr diýipdir. Olary almaň diýipdir. Oň ýaşyllygyna, owadanlygyna allanmaň. Näme diýip? Pors ýerde ulalanlar, sygyr ýatak, mal ýatakda ulalan ýaşyllap duran ot. Şo jürek gyzlary almaň. Biz jowan oglanlar allanmaýlyň. Nämäň üstüne? Hä, ahun, men ony aljak, bilýän, terbiýe tapmajagyn. Ýöne men oňa öwretjek, terbiýet berjek, musulman etjek, näme etjek. Böwrüňizden el çekiň. Kän şeýtjek, men terbiýet berjek, men näme etjek diýip alallaba, şolardan ders al-la! Terbiýet berip bildimi? Ýa-da ol kösenip gezip bämi? Ýa-da ol aglap gezip bämi? Ýa ol zenanaň özi äriniň gaýtam telekäe öwürdimi? Ders alaýlyň şulardan. Hezreti Hadijäni gözle Resulullah jan, arassa bolansoň, äfife bolansoň, tahyra bolansoň, ýagny terbiýete gabiliýeti bolsun. Terbiýete gabiliýeti bolsun. Terbiýete gabiliýeti bolsun. Terbiýetiň tutjak hili bolsun. Hulasa bize bir ulakan ders almaly zadymyz. Öýlenen dostla oglan-uşagymyza terbiýet bermek, öýlenmediklede ertiki gün terbiýetine gabiliýet bolsun. Ýene bir ders almaly zat, gysgajyk edip aýdaýyn. Gör dosyň etýän işini. Ebu Bekr Siddik Hezreti Osmany, Sa'd ibn Wakkas, Abdurrahman ibn Awf dostlaryn musulman etdi. Pygambarymyz aýdypdyr, Dosuňyz habardar bolup tutunyň, dosuňyzyň dinine geçersiňiz-ha diýipdir. Dosuň kim bolsa, sen-de şoň dinindedyrsyň-ha diýipdir. Inşallah muň üstünde men wagt eglemäýin. Dosumyz, gör ony dosunyň elinden tutup Resulullah janyň ýanyna eltip musulman bolmagyna sebep boldy dämi? Biz-de dosumyzyň elinden tutup Kur'an din, Kur'an kilaslara, Tefsir klaslara, wagyz klaslara jan dos, ýöri, falan, şu mahal gowy dos bolaýly, hudaýlyk dos bolaýly, kyýamatda biri-birimize länet aýtýan dostlardan bolmaýly, kyýamatda-da biri-birimiziň ýüzüni gözläp gülýän dostlardan bolaýly diýip, dostumyzyň elinden tutaýlyň. Hulasa musulman boldy, ýe sekiz nefer. Ikilenji depä, ikilenji döwür, ikilenji zähmet, ikilenji çörňeşmekde otuz-kyrk nefer musulman bolupdyr. Barakallah! Rasulullah janyň ejekelerinden musulman bolanma, süýtleş doganlaryndan musulman bolanma. Ohomm, Rasulullah jany ol gujagyna alyp, ýokaryk galdyryp, oýnadyp, göterýän zenana kimdi? Bereket! Bereket diýen zenana. O-da musulman bolupdyr. Ohomm, Abdullah ibn Mes'ud diýen ýaşajyk oglan goýun bakyp örenmişdir. Bismillah. Abdullah ibn Mes'ud razyýallahu anh özi aýdýar, goýun bakyp bärdim. Aham Resulullah sallallahu aleýhi we sellem we ýoldaşy Abu Bakr Siddik geçip barýardylar. Aham maňa aýtdylar, Hal indeke leben? Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýtdy, Ýanyňda bir süýtjaz barmy içmäge? Aç suwsuz barýarmyş çyklada. Aham Abdullah ibn Mesud aýdýar, men aýtdym, Süýt bar ýanymda, ýöne amanat. Men amanat zady berip gitsem bolmar ahym diýdim. Oňam pygambarymyz aýtdy, Onda bir goýun barmy, süýdi ýok bolsun, şony meň ýanyma getirseň, bir orkajy goýun bolýa diýdim we bir guzlamadyk bir goýun süýdi ýok, ýelinde, emjeginde zat süýdi ýok bir goýun eltdim diýdi. Oňam pygambarymyz sallallahu aleýhi wesellem, Femesaha sallallahu aleýhi wesellem mekana zar' fe iza zar'un hafil. Pygamberjan mübärek eli bilen Bismillah diýip bir elini çekipdir. O hem ýöne süýtden doly beripdir ýelini emjegi. O hem Pygamberjan şondan sagyp, bir gaba bir zady guýup, o hem Abdullah ibn Mesud näme diýýär? Fesaka Aba Bekr we sakani summa şeribe. Sallallahu aleýhi we sellem. Deslap Ebu Bekr Siddiga berdi, içdi, doýdy, gandy. O hem şo süýtden maňa berdi, içdim, doýdum, gandym. O hem galdy, üçülenji o hem özi içdi Rasulullah jan. Oňam men bu gudraty, bu möjüzäni görüp, şo tada musulman boldum diýen. Oňam men aýtdym, Ýa Rasulullah, men-de musulman boldum, maňa-da dinden öwret, bi dinden. Oňam Pygambarymyz, Femesaha rasy we kale, Barakallahu fika, fe inneke gulamun muallam. Janyny gol, Berekella diýip, mübärek elini meň kelläme çekdi, Sen bir terbiýe tapjak oglan diýdi. Kim boldy bi soňra? Abdullah ibn Mesud. Sahabalaryň içinde bir gaty alym adam bolýar. Ýöne belläp goýjak bolsaňyz, şu Abdylla ibn Mes'ud Hezreti Ebu Hanife razyýallahu anyň bäşlenji arkadäki ustadydyr. Hulasa bir ýöne sorag gelýär, Ol goýnuň eýesinden ijazat alman süýt sagdy näjire boldy diýip bir wagt sorag gelämasyn. Oň jogabyny aýdyp goýaýyn. Öwwelene araplaň arasynda bir adat barmyşdyk, öz aralarynda hiç muşkili ýok, biçin ejadamyşdyk, şu geçip barýan adam bolsa, aç-susuz bolsa goýundan sagyp alybermeli diýip. Bu gürrüňden daşgary, Resullajan ol goýunyky süýdi bar, ony sagmady. Süýdi ýok goýundan sagdy. Edil nämeden ýanak? Bir goýnuň kölgesinde oturan ýanak, bir goýnuň gapdalynda duran ýanak, ol bidewr ejada gerekgä zat bolup düşýär. Be her hal otuz-kyrk nefer musulman boldy. Oňam Resulullah jan hoş, günbe gün miwele ösüp barýa, günbe gün miwele köpelip barýa, dini yslamyň yzzaty galyp barýa, Allah Tagalaň nury ýeriň ýüzünde ýaýrap barýa. Oňam bile bilen ýerde oturyşyny bilmäni, ýerde Kurany Kerim aýatlady inip otyha. Kurany Kerimden ne wagt wagt inip terbiýet berýa, Resulullah jan ne sahabalaryny öwretýänmişdi. Oňam

Ýöne yzyna düşýänmişdikmi näme diýäýşi, bir biljek bolup, hulasa, Resulullah jan sahabalary bilen bir dag-dereleň arasynda duka, Mekgede durşuna daglak-da, Mekge-i Mukerreme. Oňam bir towar kafirler gelip, myzahym bolup, masgara edip, bir uruş-da bolupdyr aralarynda. Awwelin yslamdaky bolan dawa şu, Hudaý üçin! Aw welin hili şo. Bärki sahabyla olar zat diýmäň diýipdir, ola degipdir. Hulasa bir ýakalaşma bolupdyr şo tada. Oňam Resulullah jan sallallahu aleýhi we sellem hem ummatyna ders bolsun, hem bir emniýet tarapdan, hem bir sahabalaryna bir asaýyş tarapdan, aramyş tarapdan we hem-de indikilere ders bolsun diýip, we hem-de diniň häzir nury ýaýrasyn diýip, Arkam diýen bir sahabe barmyşdyk, şoňa aýdypdyr, Seň öýüňde indem melek oturşaýly diýipdir. Arkam, Näçe ýaşynda bolsa gowy? Näçe ýaşynda bolsa gowy? On alty ýaşyndaky oglan. Onda melek Resulullah sallallahu aleýhi wesellem şoň öýüne baryp, Sahabalaryna Kurany Kerim we namaz okyýanmyşdikle. O wagt namaz, Gün dogmaka iki reket, Gün ýaşmaka iki reket, häzir Päk Alla bäş wagt namazy farz etmekämyşdik. Kurany Kerim, sahabalaryň soragy bolsa olara jogap berýänmişdik. Bihärhal sahabalaryna terbiýet berip başlady. Indem merkez ýeresi boldy. Arkam diýen on alty ýaşyndaky jowan oglan, eý dost, on alty ýaşyndaky oglan. Şoň öýünde oturyşýamişdikle. Nämeden çürim? Hiç kimiň pikirine gelmeýämişdik kafirla Kibi Muhammet sallallahu aleýhi we sellem Arkamyň öýünde oturyşar diýip. Bu ýaşajyk oglan-da. Aý, oturyşsalar, falany-wa, palany-wa ulkan-ulkan adamlar şoň öýüne bararlar diýip. Bir. Ikilenjisi Arkam başga taýfadanmyşdyk. O hem Kureýşiň adamlary Aý o taýfaň öýünde baryp oturşar diýmeýän. O hem emniýet tarapdan bir taýda gowy bolýar. Üçülenjisi Arkamyň musulman bolanlygyny kafyrlaryň arasynda ýaýramandyr. O hem Pygamberimiz ogrynça şoň öýüne barýanmyşdyk. Ýuwaşjaçykdan o hem sahabalarda dört neferden, bäş neferden, alty neferden, iki neferden, bir neferden her kim musulman boljak bolsada, Elinden tutup çyk Arkamyň öýüne. Gönenen Arkam öýünde ýeke-ýeke musulman bolýarmyşdykla. Gönenen Arkam on alty ýaşynda, Eý jowan dost, mundan aňyrda ders berekmi bize? Hany oň döwresindäki bu zat on bäş, on alty, ýigrimi, otuz ýaşyndaky adamly agzalmany, tuly taryhda sebit bolup, gönenen Arkam bolupdyr. Azajyk ömründe, ýaşajyk wagtyndan Resulullah jana arka bolup, ulykan izzeti tapyp, bir müň dört ýüz ýyl soňram hiý bolmany bäri baş şy mahal agzalyp otyr. Belki dünýe boýunça agzalyp otyr. Kapyr musulman bilýä, taryhy Resulullah janda bar. Näçe wagtlap, belki birki ýyllap şoň öýi merkez bolup durýa. On alty ýaşyndäki oglan, Eý, ýigrimi ýaşyndäki dost, senden dört ýaş ýaşy kiçi bolýa-ha. Dört ýaş! Eý, on bäş ýaşyndaky dos! Eý, ýaşajy oglan, senden-de bir ýaş ulukan bolýar. Birje ýaş ulukan. Ulukan, biz jowan oglanlardan şirin bir ders, birki däne bir ders almaly zatlam aýdaýyn. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem bir mübärek sözünde aýdypdyr, Kyýamat güni adam oglanlary aýagyn galdyrmaka dört-bäş zatdan soraljakdyr diýipdir. Ugramaka, dur heniz, diýip, şoň biri, An şebabihi fima eblahu, rawahu Tirmizi, Jowanlygyň nirde geçirdiň diýiljek. Jowanlygyň nirde geçirdiň? Eliň, aýagyň, gözüň, gulagyň, diliň, tamam wujudyň, tamam agzalaň, tamam mahiçeliň diýeniň etýän wagtynda nirde geçirdiň muny, nirde garrytdyň? El-aýagyň titreýänçä, endam-janyň, diziň-biliň ysgyndan gaçýança jowan wagtyňda ýerde çüýrtdiň jowanlygyňy diýip soraljak. Şonda, Goý, jogap bereýlin, imanyň içinde geçirdim. Resullajanyň mähebbetinde geçirdim. Päk Allaň dininde geçirdim. Dine arka bolmada geçirdim diýip dilimiz uzyn bolsun. Dilimiz uzyn bolsun! Pursetdir şu mahal. Eý, jöwan dostlar, bir gysgajyk bir gürrüň aýdaýyn, ýüregiňe ýazda goý. Kurany Kerim geçen hepdelerde geçdi. Kimiň kelamy? Subhanu Kuddus bolan päk Allaň kelamy. Allah Tagalany indi gözleň.

Muhammedur Resulullah sallallahu aleýhi we sellem, Ömründe bir gezek günä etmedik adamyň süneýi berip otyr. Eý, nagat bizlerden çürin bu hormat goýma. Nagadyr bu nur, nagadyr bu bereket, eý, jan nosla, bu nur, päk Allaň kelamy, Jibril perişde getiripdir. Ömründe günä etmedik Resulullah jana gelen görüriň.

Irdi gönenmek görmeli. Jowan dost, ýaş dost, özüme-de aýtýan, biziň ikimize pursat şu mahal nämeden çürim? Şu mahal şu päk Allaň kelamyny okysak, etimize, ganymyza, süňkümize ornar-ha! Türkmen ornady diýýär. Şu mahaldan okysak, goý, etimiz, ganymyz, süňkümize ornasyn, siňsin! Kyýamatda turamyzda, goý, eti-ganymyza ýazykly bolsun päk Allaň kelamy! Eý, oýun kepmişi-la! Eý, oglan kepmişi! Eý-şu gulakdan salyp şu gulakdan geçirmeli görüriňmişi? Allaň kelamy, Jibril perişdeden gelen, Resul Alla jana gelen Kurany Kerim-ha. Ondan çürim görüň, bütin älem-jahany görüň, tamam zulumlary görüň, hanabäde oňuşmasyzlyklary görüň, är-heleýleň oňuşmasyzlygy, ata-ogul-gyzyň oňuşmasyzlygy, dogan-dogan oňuşmasazlyk, bir ýurt bir ýurda zulum etmek, palan palana zulum etmek, tamam dargamakla Alla janyň nurundan daşlykda dälmi? Allah Taalanyň dininden daşlykda dämi? Allah Taalaň berekedinden daş bolansyň şyzatly bolmaýamy? Hudaý Taalaň nurunda ýaşap beren adam şu betbagtylar görermi? Hi Allah Taalaň buýrugynyň içinde bolup duran är heleý ömründe bir gezek dawa bolarmy? Dogan garyndaş en ata ogul gyz her kim päk Allaň nurunda ýaşap beren bolsa ömründe bir gezek dawa bolarmy? Görünip duran zat gibi. Men ýene wagtym güýmemäýin. Arkam 16 ýaşyndaky oglanmyşdy. Razyýallahu anh, Allah Taala jennet nesip edip, jennetiň derejesini olakan hilini bersin bendäge. Olakan izzet gazandy. Bize-de fursatdyr. Aý Rasulullah ýok, Rasulullah ýok. Dini bar, Kuran bar. Tä kyýamata çyilide köneler aýdypdyr, inçeler üzülmez diýipdir. Şu üzülmeýäne we şoňa arka bolýana boljak bolaýlyň şu mahal. Hulasa, Inşallah ýene on dagyga wagtym bar. Hulasa Resulullah sallallahu aleýhi we sellem Arqam diýen sahabaň öýünde on alty ýaşyndaky oglanyň öýünde sahabalar üýşürip terbiýet bermäge başlapdyr. Ýeke ýekede musulman bolmaga gelýän barmyşdy. Ahun pygambarymyz-da bulara terbiýet berýärmiş. Heý göre höwes bilen, keýf edip. Sahabalar-da tamam höwes bilen gulak asýarmyşdyklar. Tamam lezzet bilen. Öz aralarynda dagy şol otagda däkala Resulullah aýtdy diýenlerine, Heý, näme diýdi diýip, göz-gulaklaryny çöwürip, açyp, Näme diýdi diýip, heý göre şeýle höwes bilen, dine höwes bolup, päk Allaň dinine, nuruna höwes bolup gulak asýarmyşdyklar. Bir aralaryna dagy Pygamber aýtdy, Resulullah aýtdy diýse, zatlaryň goý ýakany näme diýdi diýip, gulak asyberýärmişdikler. Be her hal, Resulullah jan indi ulukan-ulukan terbiýetleri ybadata terbiýet beripdir. Ybadat, ýagny Allah Tagalaga bendegi, Subhanu Kuddus, päk Allaha gulluk etmek, bendegi etmek. Ybadat ýeke ynsanyň ruhuny arassalaýar, ynsanyň ruhuny tezkiýe etýär, ynsanyň ruhuny teswiýe etýär, ynsanyň ruhuny aramyş berýär, dünýä ahyr gönenmek berýär, ynsana saadat berýär. Bir gün Resulullah jan ertir namaz okaýandan soňram, Eý sahabalarym diýipdir. Siziň içiňizde. Şu gün araza tutan barmy? diýipdir. Hiç kim keplemändir. Ebu Bekr Siddik razyýallahu anh aýdypdyr, Men araza tutdum diýipdir. Eý sahabalarym, şu gün sadaka bereniňiz barmy diýipdir. Hezreti Ömer aýdypdyr, ýa Resulullah, namazy şu mahal okydyk diýipdir, ertir namazy. Sadaka bolsa indi bererler diýipdir. Am Ebu Bekr Siddik aýdypdyr, Ýa Resulallah, men sadaka berdim diýipdir. Çykamda diýipdir, gafyň agzynda bir oglan bat diýipdir, bir tike çörek sadaka diýip berdim şoňa diýipdir. Bar iýe ogul diýip berdim diýipdir. Eý sahabalarym, şu gün meriz aýadet eden, meriz soran, syrkawlan adam soran barmy şu gün diýipdir. Ertir namazdan soň salam berenden soňrama? Hiç sahabalar keplemändir. Hezreti Omar aýdypdyr, Ýa Resulallah, meriz bolsa indi soralar diýipdir. Ebu Bekr Sytdyk aýdypdyr, Men soradym diýipdir. Palany meriz, palany syrkawlap ýatyr diýip eşitdim diýipdir. Aý, öten agşam düýş uzak ýatan nädir, namaza gelýäkam şoňa bir Alla kuwwat bereýin diýip ýolda bir sataşyp gaýtdym diýipdir. Eý, Ebu Bekr, ebşir bil jenneh, jennet bilen duşluk bolsun saňa diýipdir. Resulallajanyň terbiýesinde bolmadyk adam şu zatlary edermi? Resululajanyň terbiýesinde bolmadyk adam şu zatlar ýerde bilmeli bir arabyň bir Näme dip ondan ozal döremeýär bijire insalla. Bijirek Allah Taalaga perişte ýanak bol ybadet edip, görüň häzir güne çeli tamam ýeriň ýüzünde Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine sejde edip, Subhan Rabbiyal A'la, ýaňy ýatsy namaz okydyňyz. Baryp Resululajanyň pygamberlik berilenden 1400 ýyl soňam Älem jahanda Allah Taalany tanymak we Allah Taala bendigi etmek, Allah Taalanyň nury ýaýrap, bitin insanda Subhana Rabbiyel musulmanda Subhana Rabbiyel A'la, Meň uly Hudaýym päkdir diýip, ettehiýatuda diýip, salawatda diýip, ýokaryk galanda, sejde-de rukuwda diýip, päk Allah tesbih aýdylyp, tamam ýeriň ýüzünde okylypdy. Şol nurdan ýaýran zat-da. Be her hal, Resulalla janyň äwwelin terbiýet beren zady sahabalaryny ybadata terbiýet beripdir. Gör ol terbiýet bolşlaryny. Sahabalar namaz okaýanda taryhda aýdýar ulamalar, Daşdan göreňde bir agaç tikigilimika diýýän diýip. Rukuda bolsa-da şeýle, seždede-de bolsa şeýle, dikduka-da şeýle. Eger, eger, eger, döwrügiň gözlemän, Ennamjan oýnaman, aňyrsyny-bärsini oýnanyşyk bolman, Ýöne bir agaçmyka diýersiň, baryp görseň adam durandyr diýýär. Şoň ýakyn-ýakyrraklaryna guş-da-da gonardy diýýär-de. Şeýle gymyldamany mert bolup Allah Tagalaň beraberinde huzu, huşu bilen, hormat bilen durýamyşdikle. Resullajan terbiýet beripdir ybadata. Ýene bir terbiýet beren zady gowgalaňasyň. Ýene bir terbiýet beren zady Resulullah janyň şo günlerde, kyýamat güni, behişde, Eý, sahabalaryň, gözüňiz jennete tikiň diýenmişdi. Eý, sahabalaryň, bu dünýe geçjekdir diýenmişdi. Bu dünýede sagaman seni güldürýän däldir. Kyýamatda hesap bar, kitap bar, mizan bar, syrat bar. Hudaýyň rahmatyna düşseň, behişt bar. Hudaýyň gaharyna düşseň, jähennem bar. Eý, sahabalaryň, kyýamat gününi bir tüwür ýüzli ak boljakdyr. Bir tüwür ýüzli dym-gara, ört gara boljakdyr, Hudaý saklasyn. Sahabalaryna aýtýarmyşdyk, Eý, sahabalarym! Kyýamatda behiştde Allah Tagalaň jemalyny görmek bar. Şo güne gözüňizi tikiň, şo günden çürim çyllaň, şo günden çürim musabaga beriň, şo günden çürim yhlas ediň diýip, sahabalaryna zor terbiýet berýärmişdi. Bir däne terbiýetinden aýdyp bereýin. Häli goýun bakypbäkä musulman boldy. Kimdi? Abdullah ibn Mes'ud idi. Abdullah ibn Mes'ud horja adamyşdy. Beter, horja. Türkmen injik diýýär, sag gepasy inçe çykmyşdyk. Bir gün bir ýerik çykmaly bolup, aýagyny çermände, sahabala şoň hordugyna aýagynyň inçe çykdygyna gülküler tutup, bireme gülüpdir. Masgara etmekde, şoňa hordugyna gülküler tutupdyr. Pygambarymyz, sallallahu aleýhi wesellem, adada halky hinäme diýipdir, Lerijlu abdillah Fil mizan asqalu min Uhud, Eý, sahabalaryň! diýipdir. Abdyllaň aýagy inçe-de bolsa, kyýamatda görersiňiz, tereziň üstüne münende Uhud dagyndan-da agyr bolup düşjek aýak bu diýipdir. Oňa edip terbiýet berşini gözle sahabalaryň. Lerijlu Abdillah, Fil mizan asqalu min Uhud, Inçejik aýajygy bar Abdylla ibn Mesud, horjy adam! Kyýamat gününde görersiňiz, oň inçejik aýagy Uhud dagdan-da agyrdyr diýipdir. Sahabalaryny şeýtdirip, entek bir mesaillerde Uhudyň mysaly bilen, päk Allaň gursagyna guýmagy bilen derrew kyýamaty, behişdi, hesap-kitaby, mizan-syraty, bu zatlary gözüňiz tikiňden, beýläk gözüňizi tikiň diýip, ajap owadan mysaly bilen terbiýe berýänmişdik, sallallahu aleýhi wesellem. Ýene-de bir terbiýet berýän zadynyň biri, bilmeýän ýeriňizde jogap bermäni, dinde ehtiýat edip, bilmeseň jogap berseň biderek bolar, Pägallaň aýdanyny ýagşy bilip jogap bermeli diýip terbiýet berýänmiş. Bir wagt sahabalaň birinden biri zat sorapdyrda, Resulullah janyň terbiýetiniň eteginde ýaşanlardan, Falan zat dogrymy dogry dämi diýipdir, biri gelip zat sorapdyr. Ol sahaba näme diýipdir? Bilmeýän diýipdir. Bilemok diýipdir. Hudaý bilýär diýipdir. Palanydan sora şaýat jogabyňy aýtsyn diýipdir. Palan ahundan soraga diýen ýaly. Oňam bil adam çykyp gidipdir. Oňam bi sahaba näme diýipdir, o soran adam çykyp gidenden soňam. Haý-haý diýipdir. Myň hyýaly maňa dogry diýdirjekdi, meni jähennemiň üstünde tikip, meň üstümden behişde geçjekdi. Ony etmerin men. Gorkýan kyýamadymdan diýipdir. Beh-beh-beh! Resulullah janyň terbiýe et berişini gör! Bil adamyň göwni maňa dogry diýdirjekdi we meni jähennemiň üstünde köfr edip, meň arkamy ýakypjyk, meň üstümden atlap-atlap, meň üstümden böküp-böküp behişde geçjekdi, ony etmerin men diýipdir. Ýene-de Resulullah sallallahu aleýhi we sellem, Ahyrky gürrüň wagtym tamam boldy, indiki hepdede terbiýetlerinden aýdaryn inşaAllah. Hanabada ogul-gyzyňyz bilen hoşahlaklyga-da terbiýet berýärmişdi. Gowy gulak asyň, ahyrky gürrüňe degilişine. Nagadar ybadata teşwik etýärdi? Nagadar kyýamada teşwik etýärdi? Nagadar behişde teşwik etýärdi? Nagadar jähennemden gorkmaly diýýärdi? Ýöne ogul-gyzyň haky barada edip terbiýet berşini gör. Resulullah janyň bir süýtleş dogany bar Osman diýýär. O, hezreti Osman Zünnureynden başga-ha. Süýtleş doganynyň biri. Bir gün şoň zenanasy gelipdir. Narahat. Oňam bir habar Resulalla jana barypdyr. Nämeden çürim narahat? Ol hezreti Osmanma Resulalla janyň bir süýtleş dogany. Osmany Mez'un diýäýle oňa. Gijelere bitin namaz okyýan, gündizde araza tutýan, asyl zenanasynyň ugruna habar atmaýan, oturşmaýan, gülüşmeýan, çaý-suw içmeýän. Oňam pygamberimiz yzyny gezipdir, Osmany bir görsem diýipdir. Oňam hezreti Osmany görüp, käýipdir. Oňam aýdypdyr, Ýa Osman, emä leke bi uswe. Meni ulgy tutunsaň bolmaýamy sen diýipdir. Men seň ulguň dämi diýipdir. Ol Osman aýdypdyr, Bela jaana jaalani Allahu taala fedak ýa Resulallah. Ogul gyzym, men seň fedaň bolaýyn ýa Resulallah. Sen Resulallah, sen meň ulgym diýipdir. Men ogluň şo men oturyşmaýamy diýipdir. Men zenana olam şo men oturyşypýamy diýipdir. Men bigadar ybadat etýän, bigat pägalladan gorkýan, bigat pägallak behterin makamy abdiýetde hemme insanlardan öwe çykan adam men, onda-da ogluň şoň hakyny eda etmeýämi diýipdir. Ine Rasulullah jan hemme tarapdan sahabalaryny terbiýe et berip Dary Arkamda ine iki-üç ýyla çeli häzir Kafyrlaň arasynda Men pygamber diýip bikülli açyk elan edenak iki çile çeli fakat sahabalaryny imana, ybadata, kyýamada, behişde, jähennemden gorkmaga we şu arada-da oglangyşaga-da terbiýet bermege we başga birniçe zatlar ýeke päk Allah köklese inşallah indiki heftelerde hyzmatyňyza ýeterer. Hudaý Taala nury imandan aýyrmasyn. Hudaý Taala Resulullah janyň mähebbetini kalbymyza bol bol bollan bersin inşallah. Ýurdumyz parahat, Watanymyz emniýet, agzybirlik, aramyş-asaýyşda ýaşaýlyň! Bir Alham, üç Kulhuwalla, Sureýi Falagu Nas goşup okaýaýlyň! Inşallah ötürileň ruhuna bagş edip, doga diýerlere doga edip, ýurdumyza, Watanymyza, dogan-garyndaşlara, musafyratda, hytmatda, gurbatda, nahak zyndana düşende, agzybirlige, hemmesine doga ederis inşallah! Okyberin.